Döredijilikli adam bir bada birnäçe peýdaly, gowy pikirleri orta oklap bilýär. Olar ony nireden alýar? Elbetde kitapdan. Beýnini ösdürmegiň gowy usullarynyň biri yzygiderli we pikirli okamakdyr. Çaganyň kitap okamaklygy onuň ýadynyň ösmegine, ýat geçiliginiň güýçlenmegine mümkinçilik döredýär, kömek edýär. Ikinji faktor, kitap okamak bilen pikirlenme göni baglanyşykly. Sebäbi pikirlenme, dil, sözleýiş gönüden-göni baglanyşykly zat. Sebäbi pikirlenmäň gorny sözler, düşünjeler emele getirýär. Şonuň üçin çaga Kitap okamak bilen onuň pikirlenmesi güýçlenýär. Çaga kitap okamak bilen onuň söz baýlygy hem artýar. Söz baýlygynyň artmagy dogry pikir ýöretmege, öz pikirini düşünikli beýan etmäge mümkinçilik berýär. Kitap okaýan çagalar gürlände-de erkin, ynamly, ygtybarly gürlemegi başarýarlar. Kitap okamak bilen biz birnäçe peýdaly pikirleri, peýdaly ideýalary öwrenýäris. Gelejekde biz olary öz durmuşymyzda ornaşdyryp bileris. Çagalaryň pikirini türgenleşdirmek üçin, akylyny türgenleşdirmek üçin biz hökman bu çagalar bilen günde kitap okumaldyrys. Çaganyň kitap okamadyk günleriniň möhleti uly boldugyça, ol hasam erbet ýagdaýlary döretmegi mümkin. Ýöne şo çaga şu kitap okamaklygy barada pikiri hem döremedik bolsa, onda ol gaty erbet ýagdaýlygy diýip, ýagdaý diýip düşünmeli. Çagalara kitap okamagy öwredende, ony yzygider etmegi hem terbiýelemeli. Sebäbi çaga yzygider kitap okasa, onda her bir okan kitabyndan, her bir öwrenen zadyndan däneler görnüşinde toplanyp, olar bir umumy medeniýete, umumy kultura, umumy düşünjelere geçýär. Adamyň medeniýeti okalan kitabyň sanyna däl-de, onuň özleşdiren, düşünen kitaplarynyň sanyna bagly bolýar. Sebäbi ýöne pikirlenmän okanyň peýdasy ýok. Onda adam hökman öz okan kitaplaryny seljermegi we öz durmuşynda ulanmagy öwrenmeli. Eger-de sen öz durmuşyňda ol okan zatlaryňy ulanyp bilmeseň, ol okan zatlaryň seniň üçin peýdasyz bolýar. Soňky döwürlerde çagalaryň köpüsi kitap okamakdan telewizor görmegi gowy görýär. Ýöne telewizor görmegi kän maslahat berilenok. Sebäbi telewizor görýän çagalar pikirlenmek, kitap okamakda döreýän pikirlenmek proseslerinden mahrum bolýarlar. Şu sebäpli ata-eneler çagalary telewizoryň başynda günüň dowamynda 2 sagatdan köp oturtmaly däldir. Käbir ata-eneleriň aladalary köp bolanlygy sebäpli çagalar bilen kitap okamaga wagt tapanoklar. Şonuň üçin olar çagalara kompýuter oýunlaryny, noutbugy bilen işlemegi ýa-da telewizoryň başynda oturmagy rugsat berýärler, olara köp wagt berýärler. Emma kitap okaýan adamlaryň durmuşda döreýän meseleleri çözmäge mümkinçiligi köp bolýar. Kiçi ýaşly mekdep okuwçylar kiçi ýaşly çagalar üçin ýaňky 50 sahypa ýeterlik bolýar. Ýöne ol gutarnykly çäk däl. Ol her çaga üçin aýratyn çemeleşmeli. Käbir çagalarda ýaňky kitap okamak Eýýäm gyzyklanma bilen baglanyşykly, höwes bilen baglanyşykly ol şol kitaby okamagy halaýar, isleýär. Oňa eýýäm çäklendirmek zyýanly bolýar. Käbir çagalar ata-eneler mejbury okatdyrýarlar-da. Iň erbet, iň e, erbet ýalňyşlaryň, uly ýalňyşlaryň biri çagalary kitap okamaga mejbur edýär. Çaga kitaby ele alanda, ele eýýäm ol kitaby ýigrenip başlaýar. Şonuň üçin o çagada kitaba söýgi şeýle ýagdaý bolup dursa, o çagada Kitaba söýgi hiç haçanam döräp bilmez. Ol soň mekdepde okanda ýa-da institut okanda-da ol kitap okamak halamasa, ol gowy hünärmen bolup ýetişip bilmeýär. Sekiz ýaşly çaga ýüz elli sözi bir minutda okamaga ukyply bolmaly. Ýa-da talyp ýokary okuw jaýynyň talyby dört ýüz elli söze çenli bir minutda okamaly. Akylly adam bolmak üçin bary ýogy on on bäş kitap okamaly eken. Ýöne on on bäş kitap tapmak üçin müňlerçe kitap okamalydyr.